Whether fried, baked or grilled, Fiordi Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fiordi Vita.
If it's bacon, it's Fiordi Vita.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
Jiena u t-tim ta' prime time investigajna ħafna fuq it-tfulija u ż-żgħożija tal-Perit Vella u skoprejna affarijiet li forsi mhux kulħadd jaf, fosthom bejnietna, qabel ma jiġi hawnhekk, meta kien iżgħar, mistagħġbin kemm kien delettant tal-muturi. Min jaf, il-Perit Vella għadux isuq il-mutur illum il-ġurnata. Nispera biss li s-source li ġibna l-informazzjoni minn għandhom huma ta' min toqgħod fuqu. Niltaqa' mal-Perit Vella minn hawn u b'ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time,

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum jibda l-weekend u tinsewx li minn dan l-istaġun Prime Time qiegħed ikun magħkom ukoll is-Sibt u l-Ħadd, jiġifieri aħna nkunu hawnhekk għada u nhar il-Ħadd qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Irreġistrajtu l-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 5061-2100 biċ-ċans li jekk tibagħtu SMS u ġġibu l-ħames risposti tajbin terbħu il-jackpot tagħna fi flus Cash. Il-mistieden tiegħi illejla, investigajna ħafna u rnexxielna niskopru materjal mill-arkivji taż-żgħożija u tat-tfulija tiegħu. Nilqa' ħdejja lill-Perit Karmenu Vella. Serata t-tajba! Kif int? Tajjeb ħafna, grazzi talli aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Karm, illum jibda l-weekend. Il-weekends dejjem l-istess inti jew weekend differenti mill-ieħor? Le, jkunu differenti skont iċ-ċirkostanzi imma l-highlight tal-weekend dejjem ikun jekk ikunu se jilagħbu l-Liverpool, il-logħba tal-Liverpool. Inkun qed nistennieha minn ġimgħa qabel. U wieħed minn dawk li waqt il-logħba aħjar ma jkellmek ħadd? Ejja waħdi, qas immur naraha f'ħanut biex noqgħod. Ikkonċentrat.
U jekk ma jmorrux tajjeb, jekk niġbidlek saqajk tieħu għalik. Tinkwieta. Tinkwieta.
Tinkwieta, bis-serja ta' kollha tinkwieta. Jiena rrakkontaw l-istorja li għandha x'taqsam b'mod indirett mal-Liverpool imma li ġratlek mat-tim tal-Manchester United. Issa nixtieqek tirrakkontaha li fid-dettall. Ħa nirreġistrak. Ferit, għax din hija tradizzjoni ta' Prime Time. Isem u kunjom? Karmenu Vella.
Karmenu Vella.
Data ta' twelid? 19 ta' Ġunju 1950. Dsatax ta' Ġunju, 1950.
Ma nafx jekk tafx imma fl-istess ġurnata miegħek jiċċelebra l-eks Prim Ministru Ingliż Boris Johnson. Dak għandu l-birthday fl-istess ġurnata tiegħek. Ejwa, ejwa, m'iniex li kont naf, ta' xi sena, sentejn ilu inzertajt qaluli li qed, eħe, eżatt. Fejn int imwieled?
Iż-Żurrieq. Iż-Żurrieq, residenti? Birżebbuġa.
Birżebbuġa.
Professjoni?
Perit, politiku, sa konsulent, dejjem nibdlu. Għext it-tfulija tiegħek fil-ħamsinijat iż-Żurrieq, hekk kif tiddeskrivih iż-Żurrieq ta' dak iż-żmien? Iż-Żurrieq għal qalbi, iż-Żurrieq kollox għalija. Iż-Żurrieq u ż-Żrieraq, ħa ngħidu hekk. Min kellu ħanut tal-laħam, il-mami jew in-nanna? In-nanna.
Omm il-papa tiegħi. U xi ħadd kellu ħanut tat-te jiġi minnek, le? Ħuha.
Il-pjazza, il-pjazza kelli żewġt iħwienet, il-ħanut tal-laħam tan-nanna u l-ħanut tal-kafè ta' ħu n-nanna li jiġi t-siju ta' missieri. Mela sejr min jaf kemm kont tiġri min-naħa l-oħra. Wara l-iskola jew anki biex immur għall-iskola kont ngħaddi għand in-nanna nxejrilha mbagħad ittini xi ħaġa għall-private tal-iskola. Weekends kont immur hemmhekk, in-nanna kienet tagħmel li l-basktijiet tal-laħam, kelli rota żgħira. Tmur bid-deliveries? Ejja, deliveries, tagħtih is-sorijiet, tagħtih 'il dik il-familja. Kemm qegħdin aħwa, Perit? Aħna qegħdin tlieta, jiena l-kbir, imbagħad hemm ħija Joey warajja, imbagħad hemm oħti Doris iż-żgħira. U t-tlieta l-istess karattru? Le ma tantx, ta, jiena, ħija kwiet ħafna, l-iktar kwiet minnha naħseb li ħija. Jiena daqqa nkun introvert u daqqa extrovert, mal-ħbieb extrovert. Jekk ikolli naqra nkwiet però ma rridx indejjaq in-nies bl-inkwiet tiegħi immur għal rasi. Oħti. Żbukkata, oħti taf fejn inti magħha, minn siegħa bogħod tgħidlek ħelwa u qalbha ttieled. Mela inti l-bilanċ ta' bejniethom. Il-bilanċ ta' bejniethom qisni. Aħna qallibna fl-arkivji u rnexxielna niskopru naqa' ritratti tul iż-żminijiet li ħa jqabbduk ħafna nostalġija. Nixtieqek tarahom ara tħares 'l hemmhekk u tispjegali naqra r-ritratti fiex ifakkru. Sewwa, mela dak l-ewwel wieħed ommi missieri jiena. U ħu missieri, t-tiju tiegħi, jgħix l-Ingilterra, xi tliet snin ikbar minni, il-Fofo ngħidulu għax aħna hemmhekk kulħadd bil-laqgħa. Bil-laqgħa. U qass kont ngħidlu tiju, jien ngħidlu Fofo u hu jgħidli l-gaj. Daka ritratt m'ommi u ma' missieri, naħseb dak ftit wara l-ewwel elezzjoni li kkontestajt, xi seventy six. Memorji. Eeh, din kienet logħba li konna għamilna il-Membri Parlamentari Laburisti mat-tim tax-xandir. Hawnhekk jgħidulna konna nixxiebħu ħafna jiena u Laws. U hemmhekk fejn qegħdin? L-istadium l-antik tal-Gżira. Tal-Gżira. Is-Sopo Ngħid li l-istadium tal-Gżira. Kien ippakkjat dakinhar l-istadium kulħadd irid jara. Il-membri tal-Parlament. Kif kienet spiċċat tiftakar min kien rebaħ? M'għandix idea, taf probabbli xi draw għax players deħlin u ħerġin. Jien naħseb kontu tliftu li ma tridx tiżvela r-riżultat.
Aħna konna naħdmu ħafna, allura mbagħad inkunu mmorru għal-logħob għajjenin tax-xandir joqogħdu kalmi bħalek u mbagħad. Qed tiġbidli saqajja hawnhekk, qed tiġbidli saqajja hawnhekk.

Però jekk tirrabja, jirnexxilek turi li int irrabjat jew jirnexxilek tikkontrolla? Le, nirrabja, veru nirrabja, għaliex ikun hemm ċertu affarijiet li, però indum biex nilħaq il-boiling point tiegħi. U x'jirrabjak? Indum nissapor.
Jien li jdejjaqni medjokrità, min ma jkunx sinċier, min joqgħod idur mal-lewża biex jgħidlek xi ħaġa, imma li taċċetta xi ħaġa, Nofs leħja li tibda oġġett ma tispiċċahx jew tispiċċah imma biex tispiċċah tħallih nofs leħja. Perit, ħdimt ma' ħafna nazzjonijiet differenti, ħafna ġnus ta' nies differenti. Kieku kellek tiddeskrivi min huma l-iktar nies easy going biex tikkomunika magħhom?
Kulħadd għandu l-karattru tiegħu, per eżempju jien naf tmur meeting ma' Amerikan jgħidlek isma' għandi nofs siegħa ċans, you have to dive straight into business. Trid tadatta. Jekk tkun il-Libja qed titkellem ma' Libjan, insult jekk taqbad tkellmu fuq ix-xogħol mal-ewwel, trid toqgħod tgħidlu il-familja kif inhi, it-tfal, eċċetera, imbagħad meta jkun komdu li Jgħidlek all right, fuq ix ħa nitkellmu jew hekk. Imma l-Libjani, Ċiniżi, kollha ħadt gost naħdem magħhom, imbagħad kien hemm Kanadiżi, Amerikani, ovvjament fl-EU mal-membri kollha. Is-sigriet tas-suċċess huwa li tadatta. Tadatta, anki pereżempju l-Ingilterra naf li anki jagħtu korsijiet lil min qed ikun ibigħ fi ħwienet, kif jittrattaw jekk jidħlu żewġ Ġappuniżi, kif jittrattaw magħhom jekk jidħlu żewġ Amerikani, jekk kif jittrattaw magħhom jekk jidħlu żewġ Għarab, Afrikani, għax kulħadd għandu l-karatteristiċa tiegħu. U tvarja ħafna, eh. Ħafna. Ħafna. Perit, aħna għadna nistaqsu naqra, għadna ninvestigaw naqra, nispera li s-sorsi li għandna huma sorsi ta' min toqgħod fuqhom, però qaluli li f'żgħożitek mhux l-ewwel darba kienu jarawk bil-mutur. Eħe, imma kelli esperjenzi koroh ukoll bil-muturi. Jiġifieri veru kienu jarawk bil-mutur? Le, ver, jiena meta kont noħroġ mal-ħbieb tiegħi jien dejjem kont inkun iż-żgħir. U sħabi dak iż-żmien kulħadd bil-muturi, fejn toqgħod ommi kien hemm garaxx ta' robbers konna ngħidulhom, fejn kienu jsewwu, kienu jiġu l-muturi minn Malta kollha jsewwu għand għand ta' robbers. Darba minnhom kont riekeb wara ħabib tiegħi u waqajt. Imma xorta ma qtajtx qalbi. Imbagħad darba ħija xtara mutur jiena fis-seventy seventy one missieri, ommi u ħuti kienu telgħu jgħixu Ċipru għax missieri kien fl-Air Force. Jien kelli nibqa' Malta għax kont bdejt l-università hawnhekk imma fil-vaganzi tal-Easter, tas-Sajf u tal-Christmas kont immur hemm. Titla' ħdejhom. U l-iktar li kont nitla' hemm u nieħu gost, ħija kellu mutur Honda, kien jitiuli u noqgħod indur Ċipru bih, allura kont immur hemmhekk bil-ħelm. Imma mbagħad darba meta ġew lura ġabu lura ġab il-mutur miegħu Malta, kien qed jinbena l-airport u kien hemm it-triqat ta' madwar l-airport kollha t-trab u niftakar żgidjajt bil-mutur tiegħu. Weġġajt, Perry? Thank God ma weġġajtx imma inqlajt minn taħt. Rota tat-trakk ta' wieħed mill-qrendi inzerta kien ħabib tiegħi li kif ra l-mutur jiżgidja hu waqqaf u jien ħbatt miegħu. Għabbieli l-mutur u tlaqna bih u l-mutur lill-ħija kissirtulu. Minn dakinhar 'l hawn daqshekk. Però narhom nieħu gost anki t-tiġrijiet tal-muturi. Ħija baqa' ffissat, ħija għadu Nhar ta' Ħadd filgħodu, il-ħarġa tiegħu bil-mutur kbir, jara xi mutur antik, jixtrih, joqgħod jilgħab miegħu, jagħmel sitt xhur, sena, sakemm iġibu. Imma jiena bqajt nibża' mbagħad. Peri, Perit, qed nitkellmu fuq iż-żgħożija. Naf li fiż-żgħożija tiegħek inti ħdimt mill-viċin ħafna mal-eks Prim Ministru, il-Perit Duminku Mintoff. Ovvjament, Kontu tiltaqgħu ħafna fuq xogħol, kontu titkellmu, tqattgħu ħafna ħin flimkien. Jien persuna li qatt ma ltqajt miegħu, kif tiddeskrivi hu lil Perit?
Jien kont kważi ngħix miegħu u konna ngħaddu minn ħinijiet fuq ix-xogħol, ħinijiet l-għarix jgħidlek isma' fost il-ġimgħa jekk ikun ħataf 'il xi tlieta min-nies, jgħidli ċemplilhom ħalli jinżlu għall-ikel Dellimara. Ħalli jpatti. Eħe, imbagħad hemmhekk kien ikun burdata oħra. Meta kien ikun imsiefer terġa' jkun bniedem totalment differenti. Le, kien serju ħafna fix-xogħol tiegħu, kien jaqta' jiswiċċja, ġieli pereżempju jgħidli ħa mmur nistrieħ siegħa, nofs siegħa fil-kamra, nofsi oħra ejja qajjimni. Kont immur inħabbatlu u nsibu rieqed. Kont ngħidlu kif qed jirnexxilek torqod f'nofsi għax jien għandum siegħa nitqalleb biex ehm Kellu ħbieb u kellu li ma tantx huma ħbieb, però fuq xogħol kulħadd ħabib tiegħu u meta jiġġieled ma' xi ħadd kien jgħidli per eżempju M'aħniex niġġieldu, fuq xogħol qed niġġieldu. Darba qalli per eżempju Isma', Isma' milli ħa ngħidlek, għax jien hemm ministri li jridu jaħdmu miegħi u jien irrid naħdem magħhom. Ministri illi jridu jaħdmu miegħi u jien ma tantx irrid naħdem magħhom. Imbagħad hemm ministri li huma ma jridux jaħdmu miegħi u lanqas jien ma rrid naħdem magħhom. Imma avolja dawn id-differenzi, kien, kif tgħid, jekk jara li hemm potenzjal ta' xogħol, Anki f'dawk li mhumiex ħbieb tiegħu, kien jafdhom u jtihom ix-xogħol. Għandna dan ritratt vera ħelu. Dak tat-tifel Philip meta kien żgħir, eħe. Kien kitiblu dedika, fost l-oħrajn kien. Ejja, kien kitiblu xi ħaġa li meta tikber taħdem biex. Biex tkun raġel rett u ġust. U ġust, ejja. Lili vera laqatni bħala kumment. Eħe, eħe, dak Philip tiegħi ż-żgħir meta kien għadu żgħir. Kemm għandek tfal, Perit? Jien għandi tnej, John, il-kbir, u Philip, iż-żgħir, it-tnejn miżżewġin. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, irridek tirrakkuntali naqra x'ġara meta wieħed minnhom laqqajthom mat-tim tal-Manchester United. Sewa, sewa. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami.
Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum, il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux filajn, joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar

L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa.
Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hal Ormi.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom lura għal prime time qiegħed fil-kumpanija tajba tal-Perit Carmenu Vella lejla qabel tlaqna għal riklami konna qegħdin insemmu tfal lil Filip u lil John, wieħed minnhom irrakkunta l-istorja li ġagħlek tistħi xi ftit bl-innoċenza tiegħu meta kien tfal meta laqqajthom mal-Manchester. X'kien ġara eżatt? Kien Philip għax John ma tantx hu dilettant tal-futbol. Philip dilettant u għandi l-mara tiegħi u Philip issapportjaw il-Manchester United. Darba meta kont Ministru tat-Turiżmu ġie t-tim tal-Manchester United Malta, kien għad hemm Ferguson bħala coach u konna qed nieħdu gost nitkellmu ma' Ferguson Iktar fuq pulitka milli fuq sports, il għaliex Ferguson kien wieħed minn dawk il-Laburisti Laburisti. U f'daqqa waħda ġie Da Filippo qallu, qallu my father does not support Manchester United, u dan lejja, avolja ma konniex qed nitkellmu fuq il-futbol, qalli le, Għedtlu, mhux se niċħadhom, għedtlu jien inni nissapportja lil Liverpool, insomma beda jidħak u ħadna gost. Imma Kif jgħidu bil-Malti? Kieku kien forsi coach ieħor kien jgħid li isma' għalfejn qed titkellem miegħi. Bil-Malti hemm taqbila jgħidu tfal jikxfu l-għawwar. L-għawwar. Xi ħaġa hekk qiegħda, hux vera. Perit, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Veru napprezza, veru ħadt gost nitkellmu. Għandi ftit rigali żgħar, napprezza. biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Togħma tajba kulħadd iħobbha u fil-fatt grazzi għal Yogi Tea għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti. Tista' tixrobhom fil-verżjoni tradizzjonali jew inkella tista' tagħżel xarba friska issa li t-temp għadu naqra iktar sħun. Kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt taż-żebbuġa li meta tikkombinah ma' l-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxilek tikkrea dik it-togħma perfetta. Plastik li jintuża darba biss. Ismu miegħu plastik li nużawh darba u ma nerġgħux nużawh. Il-problema bil-plastik li jintuża darba biss huwa li dan jibqa' fuq il-pjaneta tagħna għal mijiet ta' snin. Ix-xirja mis-supermarket hija rutina għal kulħadd, u bl-għażliet li qed nagħmlu qegħdin naffettwaw l-ambjent ta' madwarna. B'naqra ħsieb u attenzjoni jirnexxilna noħolqu impatt iktar pożittiv fuq l-ambjent meta nagħżlu li nikkunsmaw inqas plastik li jintuża darba biss u nadattaw għal prattiċi aktar sostenibbli. Il-frott u l-ħaxix huwa essenzjali għal dieta bilanċjata. Agħżel li tixtri frott u ħaxix li ma jkunx ippakkeġġat fi plastik żejjed, b'hekk tkun qed tiżgura li tkun qed tixtri lokali u staġunali. Il-plastik li fih ikun imgeżwer il-ħaxix u l-frott huwa plastik li jintuża darba biss. Kif tasal id-dar u tkun trid tikkonsma l-frott u l-ħaxix, il-plastik ser tiddisponi minnu. B'hekk, ikun iġġenerat plastik għal xejn. Agħżel li tixtri frott u ħaxix bl-użin u minflok boroż tal-plastik waqt ix-xirja tiegħek, uża boroż magħmulin minn materjali li jibqgħu jintużaw, bħal boroż tal-qoton jew anke boroż magħmulin minn tip ta' xibka fina. Għax-xirja ta' kuljum, ħafna minna drajna nużaw il-basktijiet li jibqgħu jintużaw u dan huwa pożittiv ferm. Iżda issa, hemm bżonn li nibdew nagħmlu użu minn dan it-tip ta' boroż li jintużaw iktar minn darba waqt ix-xirja tal-ħaxix. Ejja nitkellmu ftit fuq il-fliexken tas-sapun u d-deterġenti, kemm il-flixkun nitfgħu fil-basket tax-xirija u kemm il-wieħed nispiċċaw narmuh hekk kif jispiċċa. Mingħajr ma nirrealizzaw, bil-prodotti tat-tindif u tal-ħasil qed niġġeneraw ħafna skart tal-plastik li jintuża darba biss, sapun tal-ħwejjeġ kif ukoll tat-tlaħliħ, diżinfettanti u sapun tal-platti kollha jinxtraw fil-fliexken tal-plastik. Għal dawn id-deterġenti, agħżel Refilling Service biex il-kontenitur tista' tużah aktar minn darba u għall-użu personali nistgħu nużaw is-sapun u mhux il-likwidu u fejn tista', agħżel prodotti li jinxtraw fil-flixkun tal-ħġieġ. Meta ser tixtri l-laħam, il-ħut, ġobon, prieżet, Agħżel li tixtri l-frisk. Evita prodotti mqattgħin u ppakkeġġati f'ħafna plastik żejjed. Meta tixtri blużin, qed tiġġenera ħafna inqas plastik minn meta tixtri ingredjenti li jkunu mqassmin f'porzjonijiet bil-lest. Jekk tieħu kontenitur miegħek mid-dar, ser tevita wkoll li tingħata borża tal-plastik u ladarba tasal id-dar wara x-xirja, kemm taqbad il-kontenitur u tpoġġih fil-friġġ. Meta qed iddur l-ixkafef fis-supermarket biex tagħmel ix-xirja tiegħek, dejjem agħżel alternattivi li ma jkunux ippakkeġġati fil-plastik. Għaġin, agħżel dak li jiġi ppakkeġġat fil-karti jew kartun u mhux fil-plastik. Legumi u lows ixtri blużin u itlob borża tal-karti jew tista' tieħu kontenitur miegħek. Ixtri ħwawar u ħxejjex aromatiċi blużin jew fil-vażett tal-ħġieġ u fejn tista', agħżel il-kartun flok il-plastik, bħal meta tixtri xi nofs tużżana bajd. B'dawn il-bidliet żgħar fir-rutina tagħna ser nagħmlu d-differenza. Għax-xirja li jmiss mis-supermarket ejja nżommu mal-prinċipji li dejjem nagħżlu prodotti tal-istaġun u li jkunu lokali biex dejjem niklu frisk. Ejja naħsbu wkoll biex nagħżlu prodotti li jaslu għandna fil-ħġieġ jew imgeżwrin fil-kartun flok imgeżwrin fil-plastik. Jekk ħa tixtri ġobon jew perżut, ixtri blużin u dejjem itlob li dawn ikunu mgeżwrin fil-karti tax-xemgħa. Apparti minn hekk, meta tmur tixtri l-ħaxix, dejjem ħu miegħek boroż taċ-ċarruta biex dawn jibqgħu jintużaw. Ftakar, kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Lilkom ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla qabel ma nħallikom ma nsax ma ngħidx grazzi lil Zara li ta' kull filgħaxija jieħdu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Infakkarkom biex tirreġistraw għal kontra 30 sekonda billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Għada, kif ukoll nhar il-Ħadd, qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs, aħna nkunu hawnhekk biex intom tippruvaw terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash. Qabel inħallikom infakkarkom li rridu naraw it-telespettaturi żgħar ta' Prime Time bl-uniformi. Għandna kumpitizzjoni flimkien ma' United Colours of Benetton li qegħdin niċċelebraw magħhom il-Back to School. Irridu naraw it-telespettaturi żgħar bl-uniformi. tal-iskola. Ibagħtuhuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Benetton jista' jrebbaħkom naqra rigali interessanti biex tużawhom għal back to school. Ħa jkollkom flixkun biex timlew l-ilma, barżakka, backpack, dan kollu grazzi għal United Colours of Benetton. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu qegħdin miegħi, nawguralkom il-kumplament tal-Ġimgħa filgħaxija t-tajba. Niltaqgħu għada.